Ɛno nso mema m'akɔ a wɔayɛ de mo ba Adesua TV so. Ae, yɛde adesua bio rebrɛ mo. Na ɛnnɛ yɛrehwɛ ɛɛ Ghana ha, yɛwɔ honam akwa a yɛde kasa de kyerɛ nnipa. Wobɛtumi de honam akwa akasa kyerɛ nnipa wɔ berɛ a wommue w'ano nkasa nkyerɛ onipa no. Esiane na mepɛ sɛ mehwɛ bi. Wɔ Akanman mu ha no, sɛ wo ne obi rekasa na ɔpɔkyere n'ani de hwɛ wo a, sɛdeɛ meyɛ yi, hmm. Ɔmfa nkyerɛ sɛ asɛm no a ɔreka no ɛwɔ sɛ ɔyɛ dɛn? Ogyae. Sɛ wo ne obi nso rekasa na ɔde ne nan atia wo nan so a, deɛ ɔka ka kyerɛ wo ne sɛ gyae asɛm no a ɔreka no. Nti honam akwaa no bi a yɛde di nkɔmmɔ no. Baako eyi n'ani sɛ ɔne obi rekasa, na asɛm no a nipa no reka no, wo ne no nyɛ adwene baako, wo ne no nkɔ adwene kuo mu. Anaasɛ beaeɛ a ɔreka asɛm no, wo mpɛ sɛ ɔbɛtoa so aka. Wo bɛtumi akɔkyere w'ani de ahwɛ no na nipa no agya reka. Nti ɛno no, wobɛkɔ kyerɛ w'ani sɛ na ɛmeba bɛyɛ yi. Na wode akyerɛ nipa no. Anaa nso sɛ wode wo nan bɛtia ne nan so kakra na ɛpa kyerɛ sɛ ɔnka n'ano ntom, na ɛhɔ nyɛ beaeɛ a ɛwɔ sɛ ɔbue n'ano na ɔdi saa nkɔmmɔ no. Tete no, na yɛn nananom wɔ akwan ahodoɔ a wɔne yɛn kasa. Ebi nie ne sɛ wɔde honam akwaa ɛbɛkasa akyerɛ yɛn. Mekae pa ara sɛ meyɛ abɔfra, sɛ wo ne wo maame kɔ efie bi mu na sɛ obi rema wo aduane na wo maame mpɛ sɛ wobɛdi aduane no a, wohu sɛ wabu dɛ n'ani akyerɛ wo pɛ, ɛwɔ sɛ woyɛ dinn. Sɛ ɔbo dɛ n'ani kyerɛ wo pɛ, ɛwɔ sɛ woyɛ dinn na wohwɛ no. N'ani no a wabo dɛ no, ɛno nkyerɛ sɛ yɛ dinn anaasɛ gyae kasa, na mmom no, ɔpa kyerɛ sɛ aduan no a ɛde ama wo no, ɛwɔ sɛ wotumi ka sɛ, Oh, mesrɛ mo, ma me. Ɛnyɛ saa na wogye aduane no na wodi wie ɛnneɛ wokɔ fie deɛ ɛnneɛ da no mema wodwie. Na yɛnam saa kwan wei so de tete mmɔfra yie pa ara. Ne saa nti no, sɛ obi ne wo redi nkɔmmɔ anaa wo ne obi redi nkɔmmɔ na ɔpokyere n'ani de kyerɛ wo a, ɔba kyerɛ sɛ asɛm no a ɔreka no, n'akoma nnwo so anaasɛ beaeɛ a woreka asɛm no, ɛnsɛ sɛ woka saa asɛm no wɔ hɔ. Nti ɛwɔ sɛ wogyae. Ebiem, sɛ woredi nkɔmmɔ na deɛ wo ne no di nkɔmmɔ no anaasɛ nnipa dodoɔ atwa ahyia hɔ na moredi nkɔmmɔ na sɛ ɔde ne nan tia wo nan so a, ɔka akyerɛ wo sɛ beaeɛ a woka asɛm no ɛwɔ sɛ ɔyɛ dɛn? Ɔtwa so. Ɛno nti ɛwɔ sɛ yɛhyɛ no nso. Ebia mu nso no, yɛtumi de yɛn nsa nso ɛyɛ nsɛnkyerɛnne. A Saa nsɛnkyerɛnne no nso ɛda adi sɛ yɛrekasa akyerɛ obi. Sɛ obi de ne nsa kɔ soro, ɛba fam, ɛtafere bi a, na ɛkyerɛ sɛ asɛm no a ɔreka no, ɛyɛ nokorɛ turodoo, anaasɛ ntam na ɔreka. Sɛ obi ani bere a. na yɛ a ɔyɛ saa adeɛ no. Ebia moretwa ntorɔ ato me so. Mepɛ sɛ meyi me ho ano. Maka biara. Deɛ ɛsɛ sɛ meyɛ ne sɛ mede me nsa bɛkyerɛ soro, na mede akyerɛ fam, na mede me bi aka me tɛkrɛma. Na ɛkyerɛ sɛ asɛm no a meka no yɛ nokorɛ turodoo. Anaasɛ meka nananom ntam. Ɛno nso yɛ nsɛnkyerɛnne a yɛde kasa no mu baako no. Yɛtoa so bio a, sɛ wo ne obi nso rekasa na ɔbɔ ne ti nkɔ a, sɛdeɛ ɛma yɛ yi, na ɛkyerɛ sɛ asɛm no a wo ne no reka no, wapene so. anaasɛ ɔte aseɛ. Nti wo ne obi redi nkɔmmɔ a, nipa no, ɔpɛ a, ɔmmue n'ano nkasa. Na mmom no, ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne bi ama wahu sɛ asɛm no a woreka no, wapene so. Nti ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛbɔ ne ti nko. Sɛdeɛ mmaa yɛ yi a ɛkyerɛ sɛ asɛm no, wapene so. Afei, sɛ wo ne obi nso rekasa na nipa no ɔwoso ne ti a anaasɛ ɔnyam ne ti a, na kyerɛ sɛ asɛm no a woreka no, ɔne wo nyɛ adwene koraa. Enti wo ne obi redi nkɔmmɔ anaa wosusu biribi ho akyerɛ obi na ɔnyam ne ti a, na ɛkyerɛ sɛ nkɔmmɔ no. Ɔne wo nkɔ adwenkuro mu. Ae. Ɛno nso yɛ Akanfoɔ nsɛnkyerɛnne a yɛtumi de di nkɔmmɔ wɔ berɛ a yɛmmue yɛn ano nkasa. Ɛno nso ebi no no. Sɛ obi resa na ɔde ne nsa to ne nsa yam na ɔde ne nsa gu ne ti a, na ɛkyerɛ sɛ adeɛ ayɛ no. anaasɛ adeɛ atɔ n'ani. Sɛ akanman mu, obi redi asa, sɛ ɛyɛ adowa, sɛ ɛyɛ ekete, sɛ ɛyɛ asa biara a, na ɔde ne nsa to ne yam, na ɔde gu ne ti a sɛdeɛ mayɛ yi a, na ɛkyerɛ sɛ onii korɔ no, adeɛ ayɛ no. anaasɛ adeɛ atɔ n'ani. Wei nso yɛ Akanfoɔ nsɛnkyerɛnneɛ a a yɛde kasa a sɛ ɔhene bi resa ɔrepem kɔ nifa kakra, ɔpem kɔ n'anim, ɔpem kɔ n'akyi, na ɔde ne nsa kyerɛ benkum, nifa, na ɔde pem ne bo a, ɛkyerɛ sɛ n'anim, n'akyi, ne benkum ne ne nifa. nyina ara yɛ ne dea. Ndɛ ɛha na mber bɛma kwan na mede mu esie. Deɛ mesrɛ ara ne sɛ ɔbɛ subscribe ama yɛn na wamia notification bell no so. Ɛbere biara a yɛbɛsua adeɛ biara no, wo nso woanya akwanya ahwɛ bi. Makra mo, yɛbɛhyia bio.